Wel, helo, siwmai a chroeso i dudalen Cyfryngau Cymdeithasol Menter Cwm Gwendraeth Elli. Uh, nawr, fel rhan o ddathliadau 30 a Fenter, i ni'n awyddus iawn i glywed barn y bobl ifanc am yr iaith Gymraeg ac am syniadau i'r dyfodol i helpu hybu'r iaith Felly yn ymuno gyda ni heddi am sgwrs mae rai o swyddogion y chweched o Ysgol Maes y Gwendraeth. Felly yn gynta ga'i groesawu chi i gyd i'r sgwrs. Mae gyda ni Garan, Efa Angharad, Celt a Lili Mai. Felly diolch i chi gyd am ymuno gyda ni heddi. Felly, gael ddechrau wrth longyfarch chi yn gyntaf, pob un ohonoch chi ar cael eich dewis i fod yn rhan o dîm swyddogion yr ysgol. Um, beth oedd drefn uh, cael eich dewis i fod yn rhan o'r tîm de, a da fi at, uh, at o ti Garen a wedyn Efa yn gyntaf gyda hwnna? Uh, Wel, diolch yn fawr am ein llongyfarch ni. Uh, dwi'n siŵr fydde yn cyd swyddogion ni'n cytuno mi yn bod ni i gyd oll yn ddiolchgar iawn o'r cyfle i gynrychioli'n ffrindiau ni'n y chweched ac Ysgol Maes y Gwendraeth hefyd. Uh, Wel, o ran y broses ymgeisio, yn gyntaf, roedd rhaid i ni ddeall beth fyddai mafel ar ôl hon yn golygu mewn gwirionedd. A felly, fe wnaethon ni dderbyn cyflwyniad oddi wrth benaethiaid y chweched o ran beth yw dyletswyddau prif swyddog a'r hyn maen nhw'n ei wneud. Uh, wedyn, y cam cyntaf wrth ymgeisio oedd ysgrifennu llythyr cais ar gyfer y rôl. A yn y llythyr yma, wnaethon ni drafod ein addasrwydd ar gyfer y rôl a'r hyn y gallen ni ei gynnig ar gyfer ein cyd-ddisgyblion ni yn y chweched. Uh, yn bersonol, y cyfle i gynrychioli fy ffrindiau i gyd yn y chweched dosbarth wnaeth annog i i ymgeisio. Felly dyna oedd rhan gyntaf y broses. O, oh, gwych, da iawn. Yeah. A, a wedyn Efa, beth oedd, beth oedd y broses yn, yn y rhan nesaf? Uh, So'r cam nesaf oedd oedd angen i greu fideo yn cyflwyno'n gweledigaeth ar gyfer y chweched. Um, a hwn, o'n i angen um, wneud fideo. A um, yn bersonol, annog Cymreictod a codi ymwybyddiaeth am iechyd meddwl o'n ni eisiau pwysleisio fel swyddog, so na beth o'n i wedi um, cyflwyno yn y fideo. O, oh, waw, what a teg. Wel, mae rai fi wedi, fi'n credu bod y, y broses wedi newid tipyn ers, ers o'n ni'n ysgol, a mae rai fi wedi, fi'n siŵr bod pob un o'n chi'n heifiannol iawn o fod yn y rôl yn, yn, yn, fel uwch swyddogion yn yr ysgol, felly da iawn chi. So ie, yeah, symud mlaen felly nawr. Um, a nawr eich bod chi wedi cael eich, eich penodi, beth, yw'r, beth yw'ch rôl chi nawr fel, fel swyddogion? Os na, os na ddigwyddiadau neu syniadau gyda chi am be hoffech chi wneud yn, yn, a chael mas, o, mas o'r flwyddyn fel, fel yw'ch swyddogion, felly da fi eto ti cellt cynta wedyn Lili Mai gyda hwnna. Um, Wel, yn bersonol, fi'n fi teimlo fel y peth cyntaf mae ma angen unrhyw, unrhyw dîm o, o swyddogion neu prif swyddogion um, gwneud unwaith maen cael ei ethol yw gweithredu ar, fel, fel wedodd Efa, popeth wnaethon ni addo gwneud yn, yn y fideos a'n llythyron cais ni. Um, I fi, fi'n credu um, hyrwyddo cydraddoldeb, trwy gydol yr ysgol oedd e angen siŵr bod pawb yn cael y cyfle teg na ar ôl dod nôl o'r cyfnod clo, um, yn enwedig gyda pethau falle o'n nhw'n stryglan gyda achos yn amlwg o, o ddyddysgu ar y we yn anodd iawn trwy gydol y cyfnod clo. Um, a wedyn fi'n twmlo fel rhywbeth arall um, o'n i'n goffa wneud um, a ni dal yn goffa wneud, yw codi arian yn amlwg, um, fe bach o draddodiad yn, yn maes y gwendraeth i wneud rhywbeth, rhywbeth eitha mawr pob blwyddyn uh, wythnos plant mewn angen ym mis Tachwedd, um, a just hyrwyddo'r achos wedyn, a, a ni wastad yn, ni wastad yn joio yn yr wythnos na fyd wedyn. O, na fe, gret, ie. Yeah. Lili, mae beth, beth, um, beth amdano ti? Wel, yn debyg i Celt a Eva, fi'n credu mae fe'n rili bwysig bod ni'n gwthio disgyblion i siarad Cymraeg, achos yn achos y ysgol Gymraeg yw e, mae fe'n hynod o bwysig, yn enwedig achos mae'r iaith yn marw allan bach, fi'n credu dylen ni rili wthio neu'n siŵr bod pawb yn defnyddio fe. A yn ail, jyst neu'n siŵr bod pawb yn iawn, fel, fel wedodd Celp, mae ma dy, ma dy fi'r rhywun syniadau, jyst oedd y cyfnod clo yn anodd i, i lot o bobl. Uh, nes i ffind o fe'n rili really galed i ganolbwyntio hunan fi, yn enwedig ar sgrin. So, jyst i wneud siŵr bod pawb yn iawn, bod iechyd meddwl pawb yn iawn, bod pawb yn teimlo'n gyffyrddus i fynd lan i siarad gyda ni, neu unrhyw ddisgybl, neu unrhyw staff sy'n fodlon helpu. A fi'n credu bod hwnna'n rili really bwysig i wneud, um, i wneud yr ysgol yn le saff i bawb. Ie, yeah, na beth yw e. Be sy'n wych i glywed yw bod, bod eich syniadau chi yn, yn debyg. Felly pan ych chi'n dod ati fel tîm wedyn, mae, mae fel sef bod chi gyd ar, y, ar, y, ar, yr un, ar yr un don fel petai, a felly byddwn, byddwch chi'n ffindo fe yn haws gobeithio i, i weithio gyda chi fel tîm, gyda'ch syniadau a'ch angerdd chi uh, yr un peth. Felly, ie, yeah, gwych i glywed yna. Felly, Garen, faint o bwyslais byddwch chi'n rhoi ar yr iaith Gymraeg yn ystod um, y flwyddyn nesaf uh, yn eich rôl fel, fel, fel swyddogion? Wel, mae'n cyd, uh, cyd swyddog gen i wedi nodi'n barod ni gyd yn teimlo'n angerddol dros y Gymraeg, a felly mae'r Gymraeg yn elfen ganolog ein gwaith ni fel swyddogion yn Ysgol Maes y Gwyndroedd. Uh, yn bersonol, mae'n fraint arno i allu astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, a fel swyddog, felly rwy'n teimlo dyletswydd ac angerdd dros y Gymraeg a'r angen i hybu yn iaith ni'n yr ysgol. A yn bersonol, dwi'n meddwl rhan fawr o fod yn swyddog yw bod yn ffrind a bod yn agored tuag at y disgyblion eraill. A rwy wastad yn mwynhau dechrau sgwrs am cyd-ddisgyblion a bod yn agored os mae'n bryderon gyda nhw, a hynny wrth gwrs, sgwrs drwy gyfrwng y Gymraeg. Uh, oedd Lili'n sôn am y clo a'r, a'r trafferthion mae nifer o ddisgyblion wedi cael yn ystod y cyfnod hwnnw. A yn ystod y clo, roeddwn ni'n actif fel tîm o swyddogion, fe wnaethon ni recordio gwasanaeth dydd Gwyl Dewin ddigidol ar gyfer disgyblion yr ysgol, A hefyd rydym ni fel swyddogion yn cefnogi gwaith Fforwm Cymreictod yr ysgol, rhan o y system llais maes sydd gyda ni yn Ysgol Maes y Gwendraeth. Yy er enghraifft project annog defnydd y Gymraeg ar gyfer disgyblion iau yr ysgol a hefyd mae yna nifer o weithiau celf o gwmpas yr ysgol, er enghraifft mae yna furlun yy newydd prydferth iawn, bydden i'n dweud, yy ger mynedfa'r ysgol. Yy hefyd, ar gyfer y chweched dosbarth, ni'n rhedeg cyfrif Instagram sy'n uwchleuo'r Gymraeg, er enghraifft, wrth hysbysu disgyblion y chweched am fuddion yy astudio yn y brifysgol drwy gyfrwng Gymraeg ac ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg ac ati. Ie, yeah, gwych. A mae'n sŵn ar fi, mae, mae Siwgwn yn mynd mlaen uh, gyda chi, a, a, a chi'n barod yn ei gymaint i uh, hyrwyddo'r iaith. A beth ni'n gallu gweld fyd yw, yw eich bod chi'n mynd i arwen y ffordd fel tîm o brif swyddogion i weddill yr ysgol, a fi'n siŵr bydd gweddill yr ysgol wedyn yn eich dilyn chi o dan, o dan yr arweiniaeth yma uh, i chi'n dangos. Felly, ie, um, yeah, Lili Mai, os da fi eto ti de, wyt ti'n gweld bod digon o gyfleoedd mas na i chi ar hyn o bryd i gymdeithasu ac i wneud pethau um, yn y Gymraeg neu hoffech chi weld mwy o bethau um, na beth sy'n mas na ar hyn o bryd? Fel, so, pwy, pwy fath o bethau i chi, i chi'n hoffi wneud yn, yn, yn y Gymraeg ar hyn o bryd? Wel, nes i actually ofyn i cwpl o ddisgyblion yn y chweched os oedd unrhyw beth yn nhw i weid, a oedd cwpl o'n nhw wedi gweud bydden nhw'n hoffi gweld mwy o gyfweliadau yn y maes chwaraeon yn y Gymraeg, mm. achos um, yn Zela Newydd, maen nhw'n siarad yn eu iaith nhw yn hmm. gyntaf cyn ymateb yn Saesneg. A fi'n credu hwnna'n lyflu. Mae fe'n dangos bod nhw'n really, really caru y iaith nhw. A fi'n credu bydde hwnna'n neis iawn bod ni fel Cymru yn neud hwnna. A um, mwy o hysbysebion yn y Gymraeg fyd. Fi'n sa'n credu bod digon o hysbysebion da ni. A bydde hwnna'n neis i weld. A hefyd um, mwy o gigs Cymraeg. Jyst mwy o jyst mwy o bethau hwyl allan ni fel pobl ifanc wneud i ddod â'i gilydd a jyst i siarad yn Gymraeg a jyst cymdeithasu. Bydde, bydde fe'n neis iawn. Ie, yeah, na beth yw e, gret. Syniadau gwych fanna. Fi'n siŵr hefyd, mae rhaid na'n syniadau gallwn ni wir symud mlaen gyda fe, fe. Maen nhw'n ma nhw rhywbeth gallwn ni wneud ar lefel gymunedol i, i, i symud mlaen, nag fe. Felly, ie, um, yeah, felly syniadau gwych. Felly, Efa, os da fi eto, eto ti nesa, Os ewn ni gyffwrdd tamaid bach ar shwt mae pethe yn yr ysgol wedi bod i chi ers ers Covid a a shwt mae pethe wedi newid. Yym mae 'di bod mae 'di bod yn yn yn flwyddyn a a flwyddyn a hanner anodd anodd iawn dros ben i chi fel disgyblion yn amlwg. Yym yn yn a- yn amlwg chi wedi c- wedi colli mas ar bethe. Be... pa fath o bethe 'y chi wedi yym colli mas arno 'y chi'n teimlo fel fel disgyblion yn ystod y y flwyddyn a hanner diwetha'? Uh, Wel, mae'n anodd um, bod ni wedi tyfu lan yn yr ysgol yma yn edmygu y chweched a rili really yn gweld eisiau um, y rhyddid sydd â nhw. Nawr bod ni wedi cyrraedd yma yn anffodus, mae Covid wedi bwrw. Um, mae lot o bethau yn wahanol. Um, Mae'r ystafell chweched yn gwbl wahanol, mae fe fwy fel ystafell astudio nawr. Um, dim lle i gymdeithasu, really. fel ma' fe'n anodd oherwydd y cyf- yym y cyfyngiade ambellhau cymdeithasol gwisgo ma' gyda ma' fe gy- ma' fe yn anodd a ma'n anodd i ni a ma' hefyd yn a- anodd i'r athrawon 'fyd ma' nw'n deall o ble ni'n dod. Yym fi'n ffindo fe'n anodd 'fyd ni fel yy fel blwyddyn tair ar ddeg yn agos iawn gyda blynyddoedd tair ar tair ar ddeg ysgolion gwahanol ysgolion fel Bro Myrddin. So ma'n anodd bo' ni ddim 'di gallu trefnu partïon chweched a stwff fel pethe ni'n edrych mlan am pan ni'n edrych lan at y chweched. Mae'n anodd bo' ni ddim bo' ni ddim 'di gallu neud hwnna yym gan bo' ni yn ffrindie agos gyda yym disgyblion yn yr ysgolion 'na. Ond ni wedi neud y gore ni'n gallu. Ni'n ie ni'n joio ma' ma' chweched dal yn dda. Ie, yeah, na beth yw e, fi'n gwybod. Fi'n siŵr, beth, ni, ni wedi addasu i raddau nag ni, i'r ffordd newydd hyn. A fi'n gwybod yn amlwg chi, chi'n colli mas o bethau, ond ar y llaw arall, lle bod ambell i beth hefyd i, ni, i, chi, i chi dal yn, yn dal yn gallu mwynhau. A gobeithio, bydde, pan, os byddwch chi'n mynd i'r brifysgol neu beth bynnag, bydd y canllawiau yn, yn, yn ein siŵr bod chi'n gallu cael y, y profiad y profiad normal i ni gyd yn, yn, yn, yn, yn cael pan i ni'n mynd i'r brifysgol neu, neu beth bynnag, neu gobeithio yn y mision nesau i ddod yn, gyda'ch gweddill o'r, or flwyddyn yn, yn y chweched. Felly, um, felly yeah, Celt, os da fi eto ti nesau de, faint mae trefn pethau fel, fel aroliadau a gwaith cwrs ac ati wedi newid i chi oherwydd, oherwydd canllawiau Covid? Um, yn amlwg, fi yn, fi yn gallu cyd-ymdeimlo gyda, um, gyda Cybac uh, yn, o ran y ffaith, mae fe'n anodd iawn i gallu, i, i gallu penderfynu beth sy'n digwydd haf nesaf pan yn amlwg ni'n byw yn amser le mae pethau newid mor gloi, ond yn bersonol, sa'n twmlo fel wnaethon nhw weithredu digon, digon cloi o ran gweithio ni beth, beth oedd yn digwydd, o'n i'n teimlo fel o'n i ar athrawon uh, wedi cael ei gadael yn y dywyllwch tan, tan wythnos diwetha, really. Um, a fi'n gwybod maen nhw wedi gweud ar y funud bod aroliadau mewn mlaen, ond sa'n sain teimlo fel maen nhw'n gwneud digon o ran tynnu tynnu, tynnu lawr ar, ar y faint o waith sydd i wneud. Fi'n gwybod uh, yng Nghymraeg, um, fi'n gwybod yn lle i wneud, fi'n credu saith cerdd ni'n ei chwech. Nawr yn amlwg, mae fe'n ma fe welliant, ond sy'n credu mae fe'n mynd digon bell o gwbl. Ie, yeah, na fe yn amlwg, yn gallu gweld wrth, eich wrth eich ateb bod, bod pethau wedi bod, wedi bod yn, an, yn anodd i chi, a gobeithio nawr yn ystod y misiodd nesaf bydd y cyfathrebu falle neu'r clirdeb yn, yn, yn dod i chi wrth, wrth gybarc o ran, um, o ran eich arliadau a'r, ar gwaith cwrs ac ati. Felly, ie, um, yeah, Lili Mai, os da fi, os da fi nôl at y ti de, um, a hefyd i, i, i Garen hefyd, yw wedi bod yn rwystredig gorfod addasu i'r ffordd yma o weithio yn yr ysgol, neu erbyn hyn ydych chi wedi dod yn, yn gyfarwydd gyda fe a jyst gorfod delio gyda'r sefyllfa, rili. Really. Um, yeah. Wel, ar y dechrau oedd e'n rili galed fi'n credu, oedd oedd pawb yn ffindo fe'n rili anodd i gadw'r mygydau arno a gorfod t'mo' aros yn bell bant o o ffrindie oedd e'n rili rili galed yn enwedig ar ôl y cyfnod clo yn enwedig bod bant o'n ffrindie am shwd gyment o amser a wedyn bod yn yr un ystafell nhw ond ddim yn gallu twtio nhw a siarad gyda nhw mewn ffordd agos. Oedd e- oedd hwnna yn galed, ond fi'n credu ni jyst i addasu fe nawr a m- ma' pawb yn war y teg yn dilyn y rheolau, ma' pawb yn parchu'r ffaith bod rhaid i ni wneud hwn i helpu pawb arall. T'mo' ma' ma' pawb yn dilyn y rheolau war y teg. Ie, yn amlwg yw e. Yn amlwg- yn anffodus, ni ni gyd yn yn y yn yr un sefyllfa na fe. Karen, beth yym ydi'r rheolau wedi llacio tymed? yn ystod yr wythnosau diwetha ers i chi ddod nôl yn, yn mis Medi o ran pethau fel y swigod a falle? Wel, o hyd mae gyda ni weithdrefnau megis systemau un ffordd a chynlluniau eistedd mewn dosbarth ac ati, a ni'n cymryd y profion llif ochrol ddwywaith yr wythnos. Ond fel o'ch chi'n nodi, mae'r swigod uh, wedi byrstio, os hoffech chi, a mae, mae hynny'n caniatau mwy o o wneud gyda blynyddoedd eraill yr ysgol. A ni wedi bod yn ffodus iawn, ni wedi gallu cael trip adeiladu tîm ar gyfer y chweched yng Ngwersyll yr Urdd yn Llangrannog. A dwi'n meddwl bod ni gyd yn y chweched dosbarth yn ddiolchgar iawn, iawn o allu uh, cymdeithasu gyda'n gilydd mewn gwirionedd ar ôl cyfnod hir iawn o ddysgu ar-lein. Felly, um, dyn ni gyd yn ddiolchgar iawn o, o'r dychwelyd i'r normaledd uh, ar, ôl, ar ôl cyfnod mor hir. Ie, 'na beth yw e. Da iawn, ie. Mae'n wych i glywed yy yy bod bod pethe yn dachre yn dachre llacio i chi i fod yn deg ie. Felly os newn ni gloi'r sgwrs felly, diolch i chi gyd am eich am eich amser uh, heddi. Mae uh, ma wedi bod yn bleser i fod yn onest i, i ddod i, i siarad gyda chi a ac i cael sgwrs gyda rai, am rai o'r syniadau a beth sy'n digwydd gyda chi yn yr ysgol. Ond os newn ni gloi'r sgwrs felly gyda um, i drafod, nôl i drafod y Gymraeg, ac yn gyflym falle i ni orffen, os na i ofyn am rhyw fath o syniad neu rhywbeth hoffech chi weld mwy ohono i geisio um, symud y Gymraeg mlaen yn, yn ardal Cwm Gwendraeth. Felly, ie, um, yeah, os da fi i falle Efa, Efa a, a Celt yn hwnna, Efa, da fi eto ti gynta. Um, fi'n credu, pan, well, pan o'n i'n ifanc, o'n i arfer mynd i um, theatr um, menter cymgyndaeth felly, a ni'n mwynhau blynydde nes i um, treulio fyna, yn gallu performo neu beth o'n i'n um, caru wneud drwy gyfrwng y Gymraeg gyda crew o bobl o ysgolion gwahanol, lleoliadau gwahanol, nes i ffrindiau oes fyna. Fi'n credu bydde agor rhywbeth fel la eto, hysbysebu fe mwy, bydde, bydde hwnna'n fuddiol iawn, fi'n credu. Um, fi'n credu bydde cael rhyw fath o fel trigger rock um, Cwm Gwendreth. Um, mm. Fi'n credu bod lot o um, pobl oedran ni, ieuenctid, yn mwynhau hwnna'n fawr. Fi'n credu popeth drwy gyfrwng y Gymraeg, fi'n credu bod fe'n fuddiol iawn. Ie, yeah, na fe, gwych. A Celt, beth, am, beth amdano ti? Um, ie, yeah, i, i ymwneithio'r bywyd o ddefa, falle cael rhywbeth i gallu clymu yr holl ysgolion yma ti gilydd er mwyn gallu wneud rhyw, rhyw glwb neu glybiau at ei gilydd fel bod ni'n gallu yn amlwg mwynhau cwmni'n gilydd trwy gyfrwng y Gymraeg wedyn. Ie, yeah, na fe, gwych. Wel, mae rai fi gweud, mae'ch ma angerdd a'ch syniadau chi um, yn, yn arbennig. Mae, mae wedi bod yn bleser i siarad gyda chi prynawn yma. Um, Wy'n edrych mlaen os rhywbeth i, i falle cydweithio gyda chi yn ystod y misiodd nesaf. Fyddai'n fyddai mewn cyswllt me, gyda, gyda'ch peneithiad y chweched i weld fel allwn ni fel menter i gydweithio gyda chi o ran y syniadau yma, achos i fod yn deg, chi, chi yw'r bobl ifanc, chi sy'n gwybod beth i chi eisiau o ran hyrwyddo'r iaith Gymraeg ac i symud yr iaith Gymraeg mlaen yn yr ardal. Felly mae cydweithio yn ystod yr wythnosau a'r misoedd nesaf. Fi'n gwybod bydd pethau yn anodd, ond yn y dyfodol rhyw ben bydd, bydd y canllawiau yn llacio a mi fyddwn ni'n ôl gobeithio cyn bo hir i ryw fath o normalrwydd. Felly mae cydweithio gobeithio yn ystod y misoedd nesaf, yn wedig yn, yn, yn, yr, yn y cyfnod sy'n ar ôl gyda chi yn yr ysgol, ben dant yn rhywbeth, uh, ben dant rhywbeth fi'n ymwyddes i wneud, uh, yn enwedig ar ôl siarad gyda chi heddi a, a'r, a'r anger sydd gyda chi tuag at yr iaith. Felly diolch i chi gyd am ymuno gyda ni. Edrych, byddai'n edrych ymlaen i, i sgwrsio rhywbryd to gobeithio yn ystod y flwyddyn